Hei hono ai koe ki te whaio, ki te ao marama.
Uh, ka tīnei rā, kia ora huhu mai no rā tātou. Huri noa, huri noa, tēnā koutou, tēnā rā tātou o tātou. Aitua maha o te wā. Haere koutou ngā mate, Hoki atu ki te okiokinga tūturutanga mō tātou mō te tangata. Haere koutou, haere koutou, haere koutou. Ā, kia ora e Homa, kia ora hūmai anō tātou. Kia ora. Kia ora. E, e, e hari ana au nā te mea e ū tonu ana te rima mano tangata. Mātakitaki a Nāwai Teka, Huritu, Huritu Iki. E mua ana au he tūturu taua rima mano. Ko te take, Mehemea he hunga rerekē te hunga e huri mai nei ia wiki e kore ū tonu, nē? Ā, nā te mea kua rua toru tau, nā, pērā tonu te tokomaha mātakitaki ana ia wiki, nō mehemea he tangata hou e huri mai nei ia wiki, ā te roanga atu ka heke haere, ā, ka heke haere tae noa ki te, ki te tino tokoiti rawa atu. Engari te taua rima mano nei, he tino iwi tena. Mo te mea e, e rere nei a tatu korero i roto i te tahi reo peheke ranei, te reo tona tikanga ko moe tahi ke me o tatu tupuna ki te po, engari ko tatu tenei nga porangi o tenei wa, e pupuri tonu ana pau te kaha i te reo nei kia kore e ngaro. Nō reira, tēnā rā tātou i tēnei manaakitanga. Haere ana hoki kua hoki mai te kaumātua nei i roto i ngā mate o te wā, ngā tūpuna i mua, ko ngā wharanga i pā ki ō rātou tinana nā te whawhai, nā te whawhai. Tēnā pea ka mea wētahi he take tika i whara ai te tinana, nē? Mate ātaukoro, mate... Ururoa, kau e mate wheke. Na, he aha te mate ko Pane ki a koe, na te ururoa rainei, na te wheke rainei? Ae hoa, na te wheke, he marika. Meinga nei i waikurahia tetahi o nga hono. Ooh!
Na, ko kohi atu he rino. Ae.
Kohi atu he rino e tūturu ai te kōrero nei, e wai, e uri marika au nō te tupuna nei a Taitaniama.
Ngāti Te Rino, kia ora. Kua āhua piki ake au i te karangatanga o te kāinga o Ngāti Te Rino. Ko mahue wera hunga ki ki muri waikura ai.
Koea e. Horekau he waikura o te titanium. Na mua koe konei matou nga wiki ko Pahuri nei e koro ana me mo te te tai he aha te tikanga te Maori a me mea ka poroa te te waewae o te tangata ne me pehea me me tanu ranei taua waewae me me aha ranei. Me kai raini. Na hei ta hei ta tetahi Ko tētahi o ana hoa, i pērā tana waewae, tahi, ka hiahia tana hoa kia mahia hei taonga haka tangitangi nei. Nā, mō tāu nei nā, ina mate koe, ko tātou kona tiki ai i tēnā hope, ā, hei mahi rākau hau paoro mā te mea. Ngā taraiwa hoki o tēnei, o tēnei wā e titanium kē nei. Tino taonga tēnā e mau haere nā koe i roto i tō tinana. Pai ana, pai ana Quentin, mea tau ki te, ki te, ki te koroke nāna nei au i poka. Ai. Nā, e patapatai atu hoki au, e, pēhea te roa, pēhea te, te manawa o te, o te taonga nei, hei ko tāna 25 tau. Koina anō.
Tahi au ka tatau, mea te, ha? Ka pēhea ina kore au e eke ki wēnā rua tekau mā rima tau? Tāna, oh, ko pau te kaha ki te, ki te taonga nā, mea te, ea, tuhia mai he, he, he, he kōrero mo te, mo te hono nei. Warranty!
hei, hei, hei aha tēnā tuhinga? Mea te, mā koe hoatu ki taku mokopuna. Ina, ina hinga au i mua atu o te 25 tau, kia kōrerotia ki te kaitangotango tūpāpaku, ina, pokaina mai te wāhanga rā. ka, whaka, ka, ka whakairi atu i runga o Trade Me. ka mamei kia, e hoa, mo te aha? Nā tau, Hei utu i taku hui. ka meme, ka meme i kau. e ko tāna, e tae anō ake pea te mahi pēnā, e rangi ai ki tāna, mō taku tūranga nei nā, ka murunu au i tēnā tūranga. Here here au ki te, ki te whare here here. Rangi, e, e, e, e, te wāhanga nei, ahakoa tōna, tōna, I tohutohu mai i ngā whakaaturanga i pēhea te āhua. Ehara i te, i te mea rahi nei, he iti iti nohi o pēnei te, i te hono ki ngā rino nei, ne? Hoina, wiri atu te, o, tapahia te wāhanga ko, ko Pahore, ko Te Wheua, ana ka wiria waenganui, Ka raua atu te kakau o te o te titanium nei ki roto, pania atu etahi hinu ki te taha, ana ka takaia te, te wāhanga a porohita o te hope, kia honoi ki reira, na, ka tuituia te, te wāhanga i pokea. I pokaina. Ae, e wha?
Mamai, moe ke ana? Oh, e moe ke ana i te wa i mahia mai, erangi i korero no mau ka patapatai mai, e mena au hehe ana i te wahanga ka tapahia. Mea tau, mena he hua mo te pupuri, ae, erangi, na te mea, E toru tau au i rongo i, i rongo i te mamae, me ana au, tēnā mamae, pai ki te tahu atu ki te ahi, kia pongarehu, pongarehu rawa
Tahua ki te kāpura.
Te tai kore tai te hoko i runga i a Trade Mine.
Ko kore te tai e hiahia.
Ai, mārika. E rongo ana tātou mā te hunga pēnei, ngā āhuatanga katoa o te ao nei, ako ea, nā, i kōrero mai nei e te kaumātua nei mō te wāhi porohita o te whēua nei i roto i tana, mā, mā, mā te hunga nei e kōrero ki tō tātou reo Māori, pai pai noa, nē? Pai pai noa. Pai pai noa. Heoi nō ra, e whakaaro au mō te, mō te rārangi tatari nei, e hia tō roa e tatari ana, ka pokaina nei koe? Ae, oh, i huri te, te tuarua, a, tuatoru o ngā tau i, i muri mai o te, o te Kirihimete. Hei ka whakaaro, me haere i te rapu huarahi. Nā te mea, i taku taenga tuatahi kia tirohia te, te raruraru nei, a meatia mai e taimaharawa. taku tinana, me heke iho ki te, ki te tahi taimaha e, e āhei ai mō ngā moenga hei takotoranga i te wā e pokaina ana. Mm. Hā wāhi ngā atu ki, te, ki tērā mahi, ka tai ki taua taimaha, tahi ka meingatia mai, ko te rārangi e whakarite ana mo te hunga pāngia ana ki te mate pukupuku. Ka tahi. Ka kataria ano koe. Ka tataria.
Ki hei pau te tau i muri mai, ka hoki mai ano te korero, ako perahia ano. Me taku panui ake i nga mahi e pa ana ki te Ohipere i Whangarei nei. Na taku taenga ki te, ka oti i roto i oku whakaaro, me rapu ano e Huarahi, e kore e tika tenei e ki ano ono iho, take e whanaunga oku, E toru whā tau i tatari ai, ka uru atu ki roto i te rārangi kia pokaina i ngā hōhipera. Taku taenga ki, ki te tahi rata i Tāmakira, a kōrero mai te tangata nei, te rata nei, ai ko tāna tēnei kōrero mō te taimaha e pānoiho ana ki ngā tāngata potopoto nei, pēnei ngā kaikake hōiho nei. Ā, mēnā e rima putu tō tāroa, ō, e raruraru mēnā e taimaha rawa. Takei tāna, ko te, ko tērā taimaha ka pā ki ngā hope, e, e, e kore mutu ki ngā hope, ko ngā whēua i waenganui tonu pēnei i, i, i tō, i raro iho i tō poho, ki wō waewae, nā, kei reira ētahi atu nō māuiui e kore e tika mā te whakahou nā i te hope. Ka mea mai ki au, tātou tāne nei, ka kaumātua haere, ko te taimaha ka puta ki mua. Ko te ira wahine i tāna, ka kaumātua haere, ko te taimaha ka puta ki muri. Nā, i tāna horekau au e poka ana i tō mua, i tō muri rānei. Ko tō hope ki, ko tō taha ki tāku e hiahia nei. Nā reira i tāna, kia kaha koe ki te kōrero i tēnei mahi hīanga, ā wai rānei ki te kī ake, ko te taimaha o te tangata tētahi o ngā raruraru e tāroa nei, E takaroa nei te wā e tatari ai te tangata ki. Te take teka. Āe.
Hei ko tāna tērā āhua, te nuinga o āna mahi kei roto i te hōhipera o te tonga o Tāmaki, Middlemore. Nā, i tāna tērā wāhi kī pai i ō tātou karangatanga, ngā hautupua nei, ngā momo e kitea nei i te wā i puta mai ai ngā moutere i ea ki konei noho ai, ana. Hei ko tāna, kāore ia e tino mōhio nā he aha te rongoa tua atu i tēnei whakaaro, mēnā he hiahia mārika kia heke iho taua rārangi e taea. Take, kei roto ia i tētahi kāhui rata, Huina ana te mahi. Ko ngā pona, ko ngā turi, me ngā hope. Wana hoa, e mahi ana i te tuara, e rangi ko ngā raruraru nui ki te tangata e kore nei e taea te te nukunuku nekeneke haere, ko ngā pona, ko ngā turi, me ngā hope. Uh, pokowhiwhi i tāna, oh, kāore i pērā rawa. E rangi ko te, ko te mate nei hoki i tāna, ko rahirahi katoa, ngā hononga o aua, o aua wāhanga e toru. Ahakoa ngā turi, meinga nei e tāna kia, kia kaha te omaoma te aha, te aha, e tāna kia tūpato. Mēnā e rongo ana koe, e ngau ana ngā turi, ehara kē tērā i te huarahi pai. Pai kē tō haere ki te kaukau i roto i te wai, ehara i te haere kia paopaohia ō turi e te, e te kohatu, e te hamahama ki runga i te, i te whenua. Nō reira, i mua atu te pokanga, E ngau ana te hope? O ae.
E ngau, e, e kore ke e, e, e taea te, te e, e kore ke tika te, te piko, te, te huri ohorere no iho, te kake i nga pikinga, a, i nga hekenga ranei, a, me te, me te noho kia papaku. take ina heke iho te hope i raro i ngā turi. O, hewa.
Ko raru. Ko raru.
Whakaaro ake au. Ah, pai kē te, te haere i te wā e, e tae tonu ana te tū. Kāore au he hia kia, kia noho ki runga i ngā, i ngā tūru harihari tāngata nei, harihari tūroro nei. Toru tau tō roa e tatari ana, Kia pokaina koe, kia ora mai iāianei nā. I mauru te mamae i ngā pire patu mamae?
I kōrero mai anō tō mātou ake, tōku ake rata, e taea te whakarite iwi rā kai. Erangi, whakaaro ake au, He maha waku whanaunga i kaha ki te kai wera kai mo nga mate geat nei, riu matiki e ha atu, ara au, he pire te kai. Ka mutu ko wareware we tahi o aua pire, me kai tahi, me te kai no iho nei ne, kaua e kai rama, kaua e kia tika te moe, na ina, ina raru raru. He nui nga tikanga.
Ae.
ko whēwhēngia te puku, ko raruraru ngā whatikuku, ko raruraru ngā ate, nā, whakaaro au. Pai ki taku noho kore kai wera kai, kia riro ai mā te ngau o te mamae, e mahi ako nei, me rapu mārika i tētahi oranga. Māku e koro ake e moko, haere mai tā māua mātāmua, mea mai, nā, anei tētahi rongoā nā ngā Hainamana, he aha te rongoā? Mea mai, o, he capsicum, kei roto i tētahi takai, hoi hakarapahi atu pēnei te, i te band-aid nei, ne? hakarapahi atu, ka mea, ka mea mei kai rongo nano, a mea te rongo marika nei te mahana, pai hoki. Tahi rā, rua rā, ka mea tau, e, me tango te mea nei mua te haerenga ki te kaukau, ki te oroi, me no, no, pai ana, waihongia. Mea te, sure ana koe, ai, no, haere te oroi. He ama te putanga mai, ka rongau e wera ana, arai ngā wera noio nei. Ko āhua kō atu tēnei wera i te, i te mahana i rongo tuatahi ai. Oh, ki hei, ki hei roa, a tihorengia. He hoa, ano nei me, me tunu ta hope ki te wai wera. Nā te kapikana, kapikana haina mana, i wera ai. Ai, mea tau, hena, ke ia te takai o te, Ka mea, mena, e mea nei konei, kaua e haere ki roto i te wai, i te wai e rapa ana te... Hei ke ka tino koropupu te... Ka pāmai te wawera. Oh. Nā, koe nāna pea te, te wāhanga i, i, i, i kona anau e rapu ana i te, i te tūpākihi, mm. i te, i te uh, kawakawa. Uh, erangi ko te, ko te moe ano, ui ra ki wa hoki, ne, hei, hei mea, hei, hei, hei ronga mo nga uaua, me, me nga, me te kiko. Ko te raruraru, kei te wheua ke. Kaore au i, i, i hehia ki te, ki te rapu, Kai to atu i te panipani noi o ki waho. He wa ano e rongo ai koe a ko ahua. Mutu te, te ngau engari. Ko te raruraru nui e moko ko te kore moe tika. Mm. Take ka takoto koe e rua e toru haora. A tahi ka ngau a wa ka aho. A parangi ano. Na pera ke te ahua te moe i, i, i pera i na tera ahua. I whakaaro ia me rapu anō i tētahi huarahi e mutu ai tērā raru. Ko ngā tohu o te koroheketanga haere mai. Ā, wēnā mea katoa. Ā, kua uru iti atu nei au ki roto ki ēnā matea nei ko taku pokowhiwhi. Hāunga waku hope, ka nui te pai o waku hope. Ā, kua pai ana nā te kake tonu ki runga i te hoe, honohono tonu te kake i ora ai te hope, engari ko te pokowhiwhi, ngau ana. Ko tāu e kōrero nei, ko Rēmoi tika i te pō. Ā, ko Pehe taku huri, Nō reira, ētahi, ētahi taima, e, kia tae rā noa ki te rima karaka i te atapō, ā, tae noa ka tika taku moe. Ā, mō te wā poto nei, i te roa pea e ara ana i te pō, ā, nā reira i, i, i taimaha te moe i taua wā. Ū, ā, mārika, nā. E tika ana tēnei ki tāu e mōhio nei mō te taha ki te hauora nā te mea ko koe e mahi roa ana i roto i tērā ao nei.
Ai, um. Te rārangi tatari nei, ne? He roa, he roa te rārangi tatari. Uh, i puta hoki i roto i ngā um, karere ā-motu i, era marama, i ngā marama tata nei. Ngā kōrero um, mō tētahi rautaki ki te whakapiki ake i ngā mea tikana kia noho ki runga ake pēnei me koe matua. Um, Tahi ngā tuhinga kiritea ka rikarika mai nā te mea ko tētahi o ngā mea i āta tirohia ko te toto o te tangata, ko te Māori. Te Māori me ngā, nā te mea e ngau kaha ana wēnei momo mamae ki te iwi Māori. Anyway, tohe nui tērā. Engari, tino rongo ana hei tēnā me taku aroha ki a koe. Nāu anō tō nāmai utu mō te mahi nei. Tōru tau e noho ana ki te rārangi tatari. Roa tēnā.
Kua roa kē atu ki te mea e kore e whai huarahi māu anō e whai. Arā, tika. Kei reira kē te wāhanga i. Āe, i whakaaro anō au i he aha, he aha ngā, you know, ētahi atu o ngā huarahi ka. i hoki kē ki te wā tuatahi i tirohia ai ngā whakaahua o aku hope, i kōrerohia mai anō i reira, ā, kia hei kē iho te taimaha, ka, ka piki haere koe i runga i te rārangi, mm. erangi i kōrerohia mai anō i reira, erangi, ā, mena rā ka, ka taea te utu i taua wā tonu, aoake i te rā i muri mai ka oti te poka. Mm. Pai tēnā.
Koia, i reira ka whakaaro ake, he aha kei pīrae? Āe.
Mēnā he tikanga tērā ki te pupuri tonu i ētahi tāngata, i ētahi tatauranga rānei ki runga i taua rārangi, kia whai tikanga ai, kia whai tikanga tonu ai rātou ki te, ki te tohutohu mai me, me huri pēhea, kāore i tino mārama. Nō te taenga ki te tangata nei kia noho mārika ki te. ki te rapu huarahi me poka, kātahi ka whākina mai, he rā mahi e mahia ana i a tātou e noho nei. Mm. E, kia puritia te, te roa o te rārangi, kia whai tikanga tonu ai rātou ki te tohutohu mai, me ahu pēhea tātou. Mō mō tinihanga tēnā me. Oh. Ka tika ai ki te kōrana e ao hoko ko tēnei nei. Oh, he wā. Hānei te mea ka tae e te hoko. Hai. Hai. Me tō ora katoa ka tae tō mō. He. E nama moni koe i te pēke. Me hoko ano tēnā hopu e runga i a Trade me Hard Wire. He mate koe. Hei utu i te nama ki te pēke. Ai marika. Koina i raruraru te ao haura ki au. Ahau nei nōku e tamariki ana i kaha anō te mamae o te korokoro. Nā, ka. Rima tau te kaumātua, ka tae atu taku ingoa ki te rārangi kia tangohia ngā um, whatu korokoro, yeah, whatu rama i konei. Tekau mā toru tau te roa o te tatari.
Ka neke i te tai tokerau ki Waikato ki te whare wānanga, ka kotahi tau noa iho te tatari ki roto i a Waikato DHB ka tangohia. Engari, mm, engari i te tai tokerau i pērā anō te roa. Rakau i oti nā ka nuku, ana ka tahi ka mm. ora. Tēnei ao, e, Koia ngā whanaunga e rere atu nei ki tā wāhi āne kia pukaina ane ngā tinana. A niho.
Ngā niho. A niho.
He ngā mahi tā wāhi. Tae rēne ki tāki ki. Ki te kia ke tūtu me pēnei. Ai. Pēnei me te, te whenua nei i, i a, a, a Mehiko. Ai. Hei tā ētahi, he wheno rongonu tēnā mō te, mō te tango i te puku nei o te tangata, nā ngā Māori katoa e pau katoa ana ki reira. Tēpara i te puku.
Āe, he tēpara kē i, i te puku. I tērā whenua, e tae ana te, te utu ki te tekau mano tāra, hei tēpara mai, nei i konei, nā konei atu te, i te toru tekau mano nei, hei tēpara i te puku, nā ngā whanaunga nā ka Ko he pūtekore nā, ko, ko poto atu ki reira, mahea mai i reira, nā hoki mai, he rite tonu, he tangata hou, nē, ko hoki mai. Ka mutu he, he, he mea oti awe, nē. E kore e pera ra te ro te tatari. Nō reira, he huarahi anō tērā, hei aka ora anō i ngā, i ngā tinana o ngā whanaunga Māori o, o te kainga nei. Mehemea he oranga kei konā, ka pai. Me taku mihi ki a koe e Matua i tō haere ki te rapu i tō anō, kia pai tō moe, kia pai tō ora. Um, e, wētahi o ngā whanaunga, ko ki te ai, huki mai i tāwāhi, ko pakaina te puku, ai, ko tēparangia te puku, ko huku, hoki, tū ai mai. Ai. Me, me te mea mai ki ahau, o, tino rongo ana rātou i te ora, tino hari ana rātou, tākoro tahi ana ki ngā tamariki, me ngā mokopuna, me ngā mea. Mm. Ka pai, mm. ka pai. Ngari, tētahi whakatūpatotanga kotahi, Āta whakaarohia mehemea haere ana wētahi ki tāwāhi, kei hē ngā mahi, tahi koe ka hoki mai, ka raru, kore tino pai te mehemea kāore i pai ngā mahi i tāwāhi, ka raru. Tētahi o ngā whanaunga. Kore whai inihua i konei ki te raru. Āe, tētahi o ngā whanaunga i pērā, i pokaina te toki hoki mai ki, nā, kei te hōhipera i a ia nei, Me tino raru ana, kahore i tino tika te mahi. Mehemea i, i pokaina i Aotearoa, hore he raru, kua whakatika aua rata tonu rā, engari, e, tētahi whakatikototanga. Ka tātā hei tō hokinga mai, kahore te Kawanatanga kona i hihi ana kia utu i tō piki anō i tō ora. Oh, me utu.
Mehemea nā Kawanatanga kē, nā whenua kē te hī. Me utu, engari, ka hōhā haere rātou ki a koe, kore rātou tino mārama i pēhea te, pēhea ngā mahi. Te pai tēnā o tēnei whenua, nā te mea e whenua tēnei utu i te tiaki i te oro o te tangata, ā, me mea nō konei koe, ā, ka, ā, ka, ka mea, ka whiwhi āwhina koe hei tiaki i te oro o te tinana, ko te raruraru kē e hia te roa e tatari ana ka whiwhi koe ki taua āwhina nei. Kāore i pērā me Merikara, ō, Kore rawa atu e pai ki te nō hoki reira. Mehemea hara koe, mehemea he rawakore, hara koe i te tangata whai rawa, tētahi noho tīno pakeke rawa atu koe i te rā. Nā te mea ina pāngia koe e te mate, he panga noa ana koe ki te taha o te ruri. Nā te mea mā te nui kē o te moni, kei reira kē te tikanga o te tō kaha ki te rapu ora mō tō tinana i tērā whenua i Amerika. Rua mano tāra te utu kia tae atu te waka tūroro ki tō taha, mēnā ko raru koe ki Amerika. Ko pēhētia ngā iwi o reira horekau he moni hei utu. Tino rerekē o rātou.
Āwhina mō ngā, mō ngā, ngā wharanga.
Ko mate. Tērā whenua nē, i ngā wā o mua i āta tirohia te ao, te tiro ki Amerika me te pōhēhē, oh, he whenua tino whai rawa, ātaahua tērā, e pae wera ora. Titiro ana ki tērā whenua me te whakarohe ko rātou ngā mea tino rorirori o tēnei ao. Ka rātou hakahihiai, ko rātou te tino whenua me te tino iwi katoa hoki o tēnei ao. E pērā kē rawa rātou tikanga. Āe, me e here ana te... Waiho rātou i roto i te kuare kei hiahia haere mai ki konei.
Tohutohu mai e i a tātou. Āna puarana tēnei whenua motohoko. Ka puare ani. E roto i nga pitopito korero, huri te tau, huri te tau, kita na tatou, na ko wai Merikana ranei, ko tamau ki konei, hoko whenua ana ia mano eka i hea ranei o Aotero, riro no atu. Tetahi mea i a koe korero haka tupato nei e Hinewai, ko etahi o nga whanaunga mo ana i rapu i tera oranga mo ratou tinana haere ki tawahi, na te he o nga kai, i pā ai ētahi nā te, tō rātou kore tiaki, tika i ō rātou tinana i pā ai i tērā mate ki a rātou. Ka haere ki tāwai, ka hoki tūwae mai i reira, kua pēnei, ō, kua pai taku kai iāianei. Nō, nō reira haere tonu ana i runga i aua mahi hē i mahi ai rātou, i oroko pā mai aua mate ki a rātou, nē. Nā, pēnei me ngā pire e kōrero nei te kaumātua nei, ō, he ha, tino hakaaro whai tikanga tēnā, waiho mā te mamae Ka mōhio ai koe me pēhea, nē? Me me ngaro ana taua mamae, ō, tēnā pea, ka ngaro tō mahara ki tērā wāhi pakaru o tō tinana, kātahi ka tino pakaru noa atu, kua kau e hokinga mai anō ki te ora, nē? Tino tautoko nei.
Mēnā e kaipira ana koe, mēnā pēnei me hau nei me taku mate huka nei, Te hika homai e te rata e metformin, ka kai nga piringa, ka penei a hau, oh, na nga kai katoa e mate kai ana hau e ane, pai noa taku kai, na te mea, ma te pire au e tiaki, ne? No reira, kia tupato ana. Tino tautoko ana, he ataahua tera whakaaro. Tino ataahua tera whakaaro kia. Na te mea,
i ata korero mai, tohutohia mai enei pire, hei patu i te ngau. Ne? Ae. Pehea te roa e kai ai? Oh, i nga wa e rongo ana koe i te ngau, ona tau e kai. Ka mea te, ahea koe e mohio ai, kua mutu te ngau, na, na to kore rongo. Mena e tuku ana koe ma te pire nei koe e tohutohu, a, e raruraru kei muri. Marama ana. Ina, ina, well, kia ora, Tēnei te hiamoe nei. Ina pai ki tō moe, i a, i a koe e tūroro ana, pai ki tō hinga atu ki te moe. Kaua e rapu i ngā pire nei kia, kia moe ai koe, nō, kia au e, e hē ana tērā. Pēnei, pēnā ko Ānini Te Mātenga ko Ngaruru mai, nā ka kai te pire, nō kua mamae i te aha. Ana.
Nō reira, ana, tēnā pea me moe, me inu i te wai, mā konā koe e ora ai engari, kaua mā te pire nahe, he pire haka teka, ana, ko piki anō tō rā. Kāore koe hei pēnei me ētahi nei, ka hau atu i te hōipi, ka mea atu ki te rā, i te mea, nā, ka mahia te hope, nē, te haka matua, i te mea kei konei ahau, nē, tēnā pea, e hia kē tau ka puare anō tētahi

Engari ka puta mai, i muri te pokanga, e rongo ana koe, pēh te rongo i te ora o to tina nei ane, e rongo ana koe, ae, ka ora haere tena mate, i muri te pokanga? E ahua patata rawa pea, ko te ngau i naenei kei waenganui te turi me te hope, i mua ake ra, ia, e rongo ana i raro nei, ora kau kei tika ana te hurihuri, ka hurihia o matimati, Ka rongo koe, ka kei haere ana te ngau. I a ianei, hone kei konei i waenganui te turi me te hope, i kōrerohia mai ana i te wā, te wāhanga i tapahia, ka huakina ngā taha e rua, ko tētahi taha i whakairia ki tēnā noa i runga i te whakaaturanga, i whakairia kia pēnei te. kia tuwhera, kia takoto ngā taha e rua o te, o te waewae, o te kikokiko, nā, i reira ka kania te, te wheua o runga, me te wiri anō i waenganui o te, o te wheua rā. Nō muri ka, ka tukuna, me here, me pupuri hoki ngā, ngā kiko, ngā taha o te waewae nei, kia kore e, e, e hinga noio nei, nā te mea e, e mea e, e ngāwari ana, e korikori ana. Ona ka, ka puritia hapu penei te wire strainer nei. Mm. Nā, i reira, mea mai na taku hoa ko taku tuara i te rā, rātapu i muri o te pokaina, ko te poka, e mangu katoa ana i te, te, te wāhanga pea i, i puru ai te toto ki e i. Mm -hmm. Nā, oh, he, he mamae anō tērā, oh. ka hore, mm. i rite ki te ngau o te, yeah. o te whēu. E rangi mo te, mo te whēu nei, e, ka hore anō pea kia, kia, kia ahua. Kia tai pea ki te Wenerei, mm. e rua, e puta atu ai te rua wiki, kua, kua tino heke haere te ngau o te wāhanga i tapahia. Nō, nā te mea konā i pau nō te kotahi wiki i te pokanga o te tōhope, nē? Tekau mā rua rā i tēnei ranga. Well! Kita koutou i te nui o te mana o nāwai teka, komake mai ana i te hōipere. Ai, mārika. Pai, pai whakaaro ake I tenei kia kia puta kia hikoi ana i meingatia mai aku e te rata mena ka ka tukuna nga tari nga tokotoko nei. Aye. E pai tera na te mea ko hoki mai to te te taurite o to tu. Mm. Tika tau. Mm. Aye. Ah, te, te mea nui ano hoki kia kaua e e e huri ohorere. Aye. Mea tahuri ano. Mm. Te mea auau e Quinton, i āta meingatia mai, ina hīkoi koe, ko te wai pokaina tuatahi. Ai. Well, wa konei, te pinati e mea ke mai, no, no, ko te wai. Ora kei te mea. Ai, ai, ko tēnā mea, te mea kaha. Ai, te mea kaha. Māna te mahi nui. Ai, mm. mea ke mai, no, pai ki to, to arahi, mm. ma te wai pokaina tuatahi. Ai. Nana ka, haere tui te wai kaha nei, mm. hei hāpina. Well, I think te rā tua, tuatahi hoki mai au ki te kāinga. Pērā te hīkoi, tahi ki ka hīkoi pēnei, oh, poi. e rongo mārika i te ngau.
a te rau iku hoki mai koe, ono hī toko toko haere mai.
Matua Tome, ka hore koe i haere ki te rapurapu haere i tō whakapapa ki Ngāti Whātua Ōrākei. Ka... I te Mea, ae. Tērā, tērā iwi, he, e, tino koi rātou, me wētahi atu iwi hoki. Taku mōhio ko Kāi Tahu pea tētahi. Whakaritea ki a um, utu kore te nuinga o ngā mahi hauora. Nā reira, mehemea ka raru tō pokowhiwhi, tō turi, tō aha ki Aotearoa ka utua te inihua, i whakarite e inihua hauora ratou mo nga tangata katoa o to ratou iwi. I ti, i ti. Ko Inui, ko Inui, Inui puku ahau. oh, he Ngāti Whātua e, hoki e, e koe. E te atua a te tahi wā kia tau mai enei manakitanga ki runga i taku iwi i a Ngāpuhi. Amene.
Whānau mai aku tamariki i kohi ane he moni ki te pēke. Pēra hoki te tai o ngā kaupapa a Ngāi Tahu, ne? Ai, ai, koia marika. Hei manakitanga mō o rātu uri. Ai, ai. Tēnā mārika.
Nā, hakatupu haere i taua moni, nā, kaumātua rawa atu, ā, kua, kua whai, ā, rawa. Āe. Hei tūrangawaewae mō rātou i roto i te tāone, hāora mai te taiārahi. Me Waikato, mō ngā, ā, utu niho me ngā utu kanohi. Āe. Nē. Oh, me kōrero niho tātou, āe nē. Āe. Oh, nē.
Tino pai tērā ki ahau, nē. Ko te whakaaro nā, e, Ko Ahua Rimataupea te roa e kōrerohia ana ki te rōpū o NIB. Oh, ai, ai. Uh, nā rātou etahi kaupapa manaki mm. tūroro mm. Uh, a, a hāpori nei, pāpori nei, by population. Mm, mm. I tīmata mai rātou i rā mahi ki Ahitereiria. i roto i ngā, i ngā hāpori a rawa kore nei, rawa kore nei, me, nga, me te hunga taketake. Mm. I whai whakaaro e tahi wērā hunga ngā hunga e keria nei o rātou whenua hei, hei mahi ngā hua o te whenua. Uh, ka huri he rātou tētahi wāhanga o wērā pūtea hei utu i te, i te hauora mm. mō rātou uri. Mm. Nā rā ka noho ki te kōrero i ngā hunga rā, Ā, ko Tīmatahia tētahi kaupapa ki Ōrākei. I te rāhoro i mua o te haerenga i te poka ka haere ake te kapa kahurangi ki te tākaro i Okara. Sponsor tēnā ngā kikorangi. Ko NIB tētahi o ngā haere atu ki te kōrero ki ngā hungara. I reira ka puta pēnei ngā kōrero. Ia tangata e haere ana ki te tuku i tana ingoa ki roto i te kāhui Public Health Organisation nei, PHO, e rua rau rima, uh, e rua mano, uh, e rua, e rua mano rima rau, te nui o te utu mō ia ingoa. Mm. Mm. Ana ka, mm. ka whiwhi tērā rōpū. Ai mō ngā ingoa kotahi. Ai, wera mea katoa. Ana ka pātaihia atu ki ngā hunga nei, he aha te raruraru o te, te tapahi tērā wehenga? Pēnei rā te tahi uh, rima te kau orau, kia kuhuna ki roto i, i te tahi tahua pūtea, hei utu mo te hunga mm. katoa kei roto i tērā rārangi, pēnei te kotahi rau tāra i te marama, hei tīmatanga. Ina maha hoki ngā ingoa ka uru ki roto i tērā kāhui, ka pērā anō te heke iho o taua tahi rau tāra i te marama. Pai ake tērā i tēnei āhua meinga nei me utu i ia tau e hia nei mano mō ia tangata. Te wā e tupu haere ana, nā, pēnei tā Moko e kōrero nei ngā mahi e mahia mai ana mō ngā niho. mō ngā kanohi, mō ngā taringa, he āhua nei he aha. Erangi, ina tirohia te, te, te takoto o wērā uh, kaupapa, he rōpū ano kei muri, e kohikohi ana i ngā, mm. i ngā tatauranga, e kohikohi ana i, i, te, i ngā hua e puta mai ana i aua, i aua moni, nā te mea, e harai te mea ka māuiwi tātou katoa, i te rā kotahi. Ko ngā mema au iwi ana, awa, ko rātou te hunga ka whiwhi āwhina. Erangi ko ngā utu e utu ana e te hunga e ora ana. Nā, kei reira kei te wahanga e piki ake i ngā hua ki te kaupapa, ki te kāhui, ki te rōpū rāne. Mm. So, e, e rua e toru pea ngā, ngā wāhanga o te, o te kaupapa. Ko tētahi anō, ko te whakahaere a te, a te rōpū i a ia anō, pēnei i a tātou e kōrero iwi, hapū, marae, karangatanga nei. Tuarua, ko te rapu ake i tētahi rōpū e, e, e whai whakaaro ana ki te āwhina mm. i te whakaaro. Nā, i reira ka puta mai ngā hunga uh, te rōpū nei, Rothberry, te, te, te tahi o aua rōpū, e kaha ana ki te āwhina i ngā kaupapa pērā. Ahakoa nei ngā, ngā utu inihua ki o tātou marae, ai, ai. ana, a puta anō tērā rōpū, Rothbury, i mua hoki, Lloyds of London, te tahi o ngā tino toa o te ao, ki te mahi tērā mahi. Nā, kua roa ke nei hunga e mahi ana i nei mahi, e whakatupu haere ana i ngā momo pūtea mō rātou anake. He rangi pea, ka hore anō o tātou kai tātaki ā iwi nei, kāore anō kia taka te kapa, kia whakaaro ake rātou mō te hunga kāore pea e rongo ana i ngā kōrero pērā. Mm. So, ai, kia, kia mm. kaha tātou ki mm. te akiaki, kia kaha tō tātou inoi e Quinton. Quinton, e, ia koe kōrero, e kōrero pēnana, e koe tēnā te hakaaro i hau mai, kia au ko tāua marae. Ai. E, me mahi huihui te inihua, nē. Nā te mea, ara i te mea e toro ana ō tātou marae katoa i te rā kotahi. Nā, te nuinga o ngā tau, e ora katoa ana ngā marae nei, nā, ko ngā hua o ngā moni e kōrero nei koe, ko rātou e whiwhi ana. Tata tonu, ko rātou atu he hanga, nui atu te moni. E mumia ana e taua iwi i ia tau, i ia tau, i, i te take hauora nei, nē, i te, i te kaupapa hauora nei. Ā, Tena pea ia e tekau tau, a ka hē te aha rānei o te tahi marae, na ka hoki mai tahi waehu o taua moni. Engari i te roanga atu, nui noa atu te moni e whiwhi nei rātou, tēnā e te moni e hōmai nei rātou e oranga mō ō tātou marae. Horekau, no claims bonus mai. Arā, ēnā mea, ēnā mea katoa. He momo inihua mō te tinana nei. Kei tēnei ao hoki. Hei koe e pēnei, o, taku hope, tēna pea ko taku tinana tēnei, haka atu mana ki au, a, kua pau te kaha ki au, E, ki tenei ao me ngaoke atu au ki roto i te tahi, te ana, na, te takoto ai ki reira, whakahemohemo haere, a, pau no te raruraru. Kaho rera. Na, i mua ra hoki i te wa i nga tupuna, he, a, a ratou rongoa, i rongo ahau, Nga nga whati whatia nga mea wheua nei. Ae. He ronga katoa hoki wa ratu mo era tu mate nei. Ka rere mo ana me mea ka whai mana i roto i te ao hau nei. Engari mahara ana au ki etahi pitopito korero ngai au i mua la, e hanga me hanga penei ta ratu mahi hoi no ko a ratu pungarehu me wera mea nei. Engari ko te mea mahara ana au he kupu i mau ki taku taringa. Ka mahia he kaupapa. Koe te rakotara atu kupu, he kaupapa. Na, he, he mea, he, he papa rākau. Ka herea ki te wāhi i whati ai, kātahi ka āta honoa anō te, ngā wāhanga o te tinana i whati, ka honoa anō ki tōna hononga tika, kātahi ka herea he kaupapa ki reira, kātahi ka mahia he pēne me te umu nei. Na, ka kohia atu, ā, te, te wāhi, te, te, te, te wharanga ki, ki roto ki taua, ā, ta, taua umu nei, ā, mā te wera e, e mea, e, e ngau. Hai. Nā, ka ora haere. Hai. Mm. Hai. Nō reira, e, ehara mm. i te mm. mea e, e tauhau ana tātou, ā, ki ngā huarahi haka piki ora ki te tinana. Mm.
Pērā hoki ana ngā whanaunga o Te Moana-nui-a-Kiwa, Maharau, oh, ko wai te ingoa o te winga rā, nō, nō ngā Ōpango, i mua i te Kapu o te Ao, tēnā pea ko te tau 2011, i whati tana rekereke. Nā, tahi ia ka, uh, ka tahi ngā rata ka mea te, oh, e kore pea koe e ora anō i mua i te, te whakataetae nei, o, ka, haramai ka pukaina koe ngā rata o, o Aotearoa nei, ka mea te ia kahore, ko te hoki ahau ki Fiji, Kia tiakina hau e, e tōku anō hapū, kei konā ngā rongoa. Tahi ia ka haere, ka ha, wehe, ka haere ka pērā. Ka hoki. Āe, ka meingia ngā rongoa ki tōna waewae, tōna rekereke. Ka hoki mai, ka tākaro anō i te um, kēmu. Tētahi o ngā wingers o ngā Ōpango, ko you know, Rōre ai te ingoa. Ko tō tātou mate i āineina, te mate o te Māori, e whirinaki, e nahe anō E whirinaki noa iho ana tātou ki te kete aronui. Ngā tūpuna i whirinaki atu ki te kete tuatea, ki te... Ngā mea katoa. Ngā mea katoa, nē? Nō reira, tātou nahe anō, oh, te kete aronui nahe, he tapu nō wērā atu kete, me te kete Pākehā. Engari ngā tūpuna i whirinaki atu ki ngā kete e toru o te mātauranga ko reira i ora ai ngā tinana, ngā aharaini katoa. Ko te taurite e kōrero nei te kaumātua nei, e tika tonu nei, pēnei me te tinana nei, ko hau ako pono ana tō tihana, tō tinana i whānau mai ki tēnei ao mō te mahi. Nā, me taurite, nā au te kupu, i roto i ō kōrero i nāianei nei, kaua e iti rawa te mahi, kaua e nui rawa te mahi. Engari ko taua āhua i waenganui, ā, ka tau te ora o te tinana. Tika ana. Oh, tika koutou anei, pai koutou anei. Engari, hoi, hei hakamutunga, me kōrero mai, tēnā, tēnā o tātou. He aha te, ko, mehemea kua pokaina rānei, mehemea kua pokaina koe i roto i tau nei ao, he aha te, me, he aha te wharanga kino rawa, taimaha rawa kua pā ki a koe? Moko? Um, ko pokaina, ko tangohia aku tonsils, kua, um, Taiahoahotia oku kanohi ano hoki.
Ne? Uh, LASIK mai.
Oh, ne?
Oh. I pai? E pai.
Oh, ko mati ai nei, ko huri anō ki ngā contacts. Ko waru tau taku ora. e, e, e atarua ana to kite i ngā tau ki muri. Ai. Mm. Mm. E hei anau kia pērā, engari He nui rawa te utu.
Nga mihi mātua mā Arohanui. Nā o Mahuki. Nā rāua i utu. Pai ki au te nohanga kapo ne, maha nga raruraru hukau kia kite. Whara, kaore ano au kia whara. Kaore ano kia whati tetahi waho. Benedictine. Ki au i rongo.
Ana, kaore koe kite, kaore koe rongo, kaore ohe.
E hiahia ana au kia pera oku kanohi, i te mea e koa au tetahi e mau contacts ana. A ia rā, ia rā. Engari tata rēnei hau kia āta tau, kia kore e tino heke haere te kāpōtanga. Um, hihina kia pera, engari e rua anahe pea waku pokainatanga, ko tētahi ko taku matiiti, harei te mea no te whutupaoro, no te haurangi kē taka hei. Tahi ka meinga atu he, he, he wāhanga um, rino Tēnā, ka, ka, ka tangohia mai, me taku, toku mātenga, i, i ahau e tamariki ana i ngā, i te kaukauhanga i takahuri whakamuri tahi ka tuki taku mātenga i te um, yes. nia o te kaukauhanga ra. Me whai reta koe, ka haere koe mā te aeropraina, nā, ka hikoi atu koe ki raro i wawa um, mihini, tangi tangi pai. Yeah. O, oh, toku matu, no, i tangohia mai. Oh, i tangohia mai. Auna tēnā, e aena rāne koe te tākoro hutupaoro, Anei pea mena takora na koe ka mekemeke ko koe tono atu ana ki mua na te mea e rino ake te aroha.
Ko tangohia mai nga wahanga rino a engari i katoa na. Pera nga koke mekemeke i mua ra nei e maminga na nau koe ana e rino ki roto ki te katoa na kai te wera mai. Auneina he whananga hoiho E whanake ana te hoiho nei i te kurī nei. Te pohoho kurī nei e mea ana ki te ngau i te wawe o te hoiho, te aiga rere i te wawe o te tikanga, tētahi kōrero nui i roto i te ao mahi hoiho, Horses aim to please. Pērā ana te kōrero. E, ka rere te, te waewae, kāore i ū ki te kurī nei, tana kaha ki te karo, ka ū kē ki taku waewae. Toru marama ahau e takoto ana i te moenga. Huhū! Nā te mea ko ngā toto, kāore e rere tika ana. He matauma nui. I roto i te tinana nei. Tēnā. Yeah, he matauma, nē, e mea pērā, Oh, Mīnawai, te mutunga mai o te mamae. Āe rā. Ngā momo rongā katoa e hōmai ana ki au, kore mutu taku aue. Oh, tata tonu, ka mahue au i taku wahine. Kingi, tuituinga puku nei, ko Kingi Tutoru, inā noa atu te rahi nei. Tika.
E rua waku pokonga, nā ko waku taringa kē nei. Hei tā taku wahine i tēnei rā tonu, kāore tonu e rongo ana. Ko mārama mātou. Ā, me ētahi wharanga whutupōro, nā kua whati taku ringa, e taku turi. E taku matimati nei. Me te tini hoki o ngā concussions, e tino raruraru tēnā ki te hunga Māori i te rā nei, te hunga tākuru whutupōro. E toru kē pea waku paoronga mātenga, tino kino nei. Uh, tērā tētai waku hoa, nā ka paorangia tana mātenga, nā ko ruriruri noa atu i ai nei. Oh, no, he take anō tēnā nei, me, me tiaki te mātenga o te tangata. Tika. Huh? Kona hoi nāno.
Tangata riki koe i ona wā? Tangata riki? Tangata whutupaoro, matua tame.
E taringa pītai, e mātenga pakaru, kua mārama ake ngei. Ā, nō reira e tā te mā, āhoi anō kua pau ngā kōrero mō tēnei wiki, ka nui te hari, Hei taku noho tahi ano ki te hunga nei, engari he wiki ano heke mai ana. Kia kaha koutou ki te tautoko tonu i te kaupapa nei, na te mea he mutunga tona, a hea ranei o te tau nei, tena pea kotahi e rua atu marama, ka tae ka mutu tana rere, na te mea ko Memeti Te Puna mo tenei tau, i runga i te ahua whangai i nga kaupapa penei, o te ao papaho, ani pea tera tau ra ano, rere ano ai, ki te mea Mehemea ki te mea ka rere ano. No reira he inoi tenei kia kaha tonu te tautoko kia kita ai nga rangatira kei te Whanganui o Tara e whai hua ana te kaupapa nei. Kua rongo mai nei koutou i tenei ra te atahu o te reo Maori, te reo o te kaumatua nei, tena koe Kara, e whakamarama mai nei i etahi mahi Maori no iho nei. e pā ana ki a tātou katoa i tēnā rā, i tēnā rā. Kāore i tauparaparatia e ia ana kōrero, ana haka māramataka mō te pokanga o tana hope, me ērā atu o ngā kōrero katoa i hakapuakina ai e mātou i runga i te kaupapa i whiriwhiria nei, mō nā wai te kei tēnei rā. Nō reira,